Mba'éichapa peime che membykuéra péina kotory vy'a ha tepia'épe ñañepyrũjeýva ñanembo'epy ko árapeguáva. Avy'aite niko ikatúre jajotupa jevy, jajoecha jey mombyry guive jepe, ñañomoirõ. Péva niko iporãite. ha péina ñane mbo'epy ñamboguatavévo jahávo, ñañemomandu'amíta hína akokuehe guarére. Mba'éiko ñame'ẽra'e akokuehe ñane mbo'epy guarani meguápe? Nemandu'ápa? Héẽ, oĩ imandu'áva. Ha'etéma, ñomongetare ñanemandu'ákuri. Péa pe ta'ãngaite. Ha'e voi jaguerekókuri ajépa. Jahechákuri hína heko ramongu'e ha ijuru ha he'ise hína oñomongeta ha oñondive. Mba'éiko ojapo hikuái hína ko'ág̃a? Oñomongeta ajépa? Mápa oñomongeta? Ma, mápa oñomongeta upépe hína? Temimbo'ekuéra ha mbo'ehára oĩ porãite. Mba'éicharamo oiko oñomongeta? Mba'éicha javéramo oiko ñomongeta, ñamomaranduse jave peteĩ mba'e ñande rapichápe. Oĩ porãite, ñamombe'use jave ñande rapichápe peteĩ mba'e, upéicharamo ñañepyrũ ñañomongeta. Oĩ porãitépa. Oĩ porã, péa ha'e ñanembo'epy akukuehe guaréva. Néi, ko'ág̃a ipota rejesarekomi ko'ã ta'angáre, upéi ikatu hag̃uáicha ñambohova iporandukuéra heseguáva. Iporã porãite ko'ã mitã. Amina. Ojekuaa ta'angápe peteĩ okéa. Mba'e upéi avei? oĩ porã peteĩ ojahúva, ambue mitã'ikuéra oñembosaráia vaka pipopo apu'áre, ha peteĩ mitã'i katu omoĩva imochíla ilómore ha osẽ oho hógagui. Péi. jahechamína. Mamína ichukoha hikuái, iñakãhatã, oñembosarái hikuái hína vaka pipo poapu'áre ko'ã mitã'i. Ko'ã katu ojahu hína pépe koty jahuhápe. Ambue oho tama mbo'ehaópe hína mitã'i. Ha ko'ã katu oñeno okéma hína naite ojekuaáma jasy. Néi, ñañomongetamína kuára ipóramo. Mba'épa rehecha ta'angakuérape? Mba'épa rehecha? Oĩ porã rehecha mitãnguéra. Oĩ porã. Mba'épa ojapo hikuái? Mba'épa ojapo hikuái? Pe tenonderãitegua oñembosarái. Oĩ porã. Mokõiha pegua ojahu oiporaite ha pe mbohapyha pegua mitã'i mba'e ojapo hína. Ohótama mbo'ehaópe hína imochíla, ilómo, reiñuniformembáma ojekuaa. Ha pe ambue katu oke hína. Néi, mba'e aravópe piko oiko umi ojehecháva ta'angápe? Mba'e aravópepa oiko ñembosarái? Pyharekuépa hína? Nahániri. Pépe ojekuaa hína arakuépe ha ñembosarái. Ojekuaa voi ára porã hína arai entéro ojekuaa. Ha upéi, mba'e aravópepa oiko hína pe jejahu? Esta muy bien. Opu'ãnguévo, opu'ã ojahu hína. Mba'e aravópepa ojeho mbo'ehaópe? ikatu pyhareve térã ka'aru ajépa. Upéi mba'e aravópe ojeke, pyharekue ojeke. Oĩ porãite. Néi, ko'ágapa ikatu remombe'umi rejapóva pyhareve ka'aru ha pyharekue. Mba'e rejapo pyhareve? Añetéiko ere, rehombo'ehaópe, oĩ porã ha upéi ka'aru mba'e rejapo. Héẽ, oĩporãite piko reñembosarái ha rejapo nde tarea ha pyharekue peha'e reke. Oĩporãite. Mba'éichapa reñeñandu rejapo jave ko'ã tembiapo? Mba'éicha reñeñandu? Reñeñandu porãpa tapa nde revy'ái. Reñembosarái jave, reho jave mbo'ehaópe, reke hag̃ua, reñeno jave reke hag̃ua, rejahuaja umi mba'éicha reñeñandu. Ha katuetai ningo ñañeñandu porã ajépa, oĩ porãite. Mba'érepa? Mba'érepa vaicha ndéve? Ha jajaporamo'ã tembiapo ñandeaveguángo he'ise hína jakakuaa jajedesarrolla jahávo. Ñanepytyvõ oipóramo ikatu hag̃uáicha jajedesarrolla porã. Néi, ko'ág̃a jajesarekopa rire ko'ã tángare ha ñambohovairire porandu. jajapótama ñane rembiapo. Desde aquí vas a copiar en el cuaderno. Ko'ã guive rehaíta nde kuatiahaípe. Mba'épa he'i ñande tembiapo? Ahai moñe'ẽrã mbykymi. Amombe'úvo mba'épa ajapo, pyhareve, ka'aru ha pyhare. Vamos a escribir un corto un texto cortito, pero vamos a contar cuáles son las actividades que realizamos por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿Sí? Néi, jajapomína ipóramo peteĩ moñe'ẽrãmbykymi, chéko amoñepyrũ ndéve kuri. Che rembiapokuéra ambohéra. Si ñane rembiapokuéra rela oñe'ẽta hína. Tembiapokuéra jajapóva pyhareve ka'aru térã pyhare. Ha che amoñepyrũ kuri ndéve péicha. Ára ha ára ajapo tembiapo che javegua. Pyharevete ha upéi aheja nde epa'ũ nde remoĩmba hag̃ua mba'épa rejapo pyharevete. Upéi, mba'e rejapo. pyharevete rejapopa rire ne rembiapo, mba'e rejapo upéi, nde remoĩmbáta pépe pe pa'ũme avei. Hácha jero karu oñondivepa. Ka'aru, aha, mo reho ka'aru, pépe remoĩta. Upe rire, mba'e rejapo upe rire, reho rire mbo'ehaópe, oreho rire nde clase de música-pe, oreho rire reñembosarái plaza-pe, mba'e rejapo upe rire. Ha upéi he'i, Pyhare, mba'e rejapo pyharekue. Pyhare, asena, amopotĩ che rãi ha Roque, Oĩ porã, nde remoĩmbáta rehóvo mba'e mba'épa rejapo hína tembiapokuéra pyhareve ka'aru térã pyhare. Vas a ir completando con los trabajos, con las actividades que vos realizás, tanto a la mañana, a la tarde o a la noche. Oĩ porã? He'i, Ko'ág̃a jahechamíta mba'épa oñehepyme'ẽta ñandéve. Ohai tembiapo ojejapóva ára pukukue javeve he'i. Ohai tembiapo ojejapóva ára pukukue javeve, o sea, las actividades que se realizan durante el día. Reikuaapaitéma ha rehaíma, ajépa upéicharamo rehupytýma ko ojepyme'ẽtava. Péa ha'e, rehupytýma. Indicador logrado entonces. Muy bien. Avy'aite ikatu reñeñomoirũ ko tembiapópe. Jehovasa ha py'aguapy ndéve g̃uarã. Aníke nderesarái eguerahaykane mbo'ehárape ni rembiapo. Cheañuã ndéve g̃uarã. Ajépa ko avy'aite ikatu reñamopu'ãvo ñandive ñane rembiapo ko ára peguáva, katupyry, vy'a, torýpe ningo ñamba'apo. Ajépa péicha ningo ñane ñe'ẽ guarani he'ẽ mbochýva ñane ñe'ẽ Paraguáipe jaiporúva ha amoite ñane korasõkuá guive heñóiva. Ha aníkena nderesaráike, ejapo ne rembiapo rejapopárepe embohasáma ne mbo'ehárape, ha ambue árape ñaimejevýta oñondive ñamboguata hag̃ua jahávo ñane mbo'epy guarani meguáva. Che añuã ndéve g̃uarã, japota upéicha.